Jachien ipa ni en eh, dhako jachien jachien nyalo bedo dhako koso jachien nyalo bedo ng'ama dichuo. Kanyo onge kiawa. Eh. Kalure ni somo somo e moko luwo. Ah. To ke luwo somo to nyalo ni mo makacha. Ah. Nodugo wacho ni malaike mane mag Nyasaye ka. Ah. Ne gin jok mane ng'eny kama oting'o gabi gini. To gabi ne nitie nyaka gi Lucy donge. Eh. Koro Lucy baka nochopo ni koro ok onyal winjo chike mag Nyasaye nikech Nyasaye nochwe Adam. Gabi nochoro magi bangre dong ne gore eh. wo nobolo Lucy piny donge Lucy e Lucifer Lucy e Lucifer nyako ma duonde mit sana ka koro ne dengo ne koro matiene jachien en nyako kwan dang jagi wacho ni en wuoyi to winjo nyinge Lucy Lucifer ma nyako ma duonde mit mang'eny iwinjo
Bauru jalo wacho ang'o ba wuod kindu. Ba- Un gadier ni jachien kaka japesa wacho ni jachien en en en nya- dhako ni en adier. Abogora kode.
Mm. Muma mana kwongo winjo ka Raila Odinga osomo. Mm. Nowacho ni ne nitie jowuot polo moko. Mm. Nodhi limo Nyasaye. Mm. Ne gin ji adek to ng'at mar ang'wen ne ruoth openjo ni to ito in ng'a? Mm. ni to hata an ajachien adang' ni adang' ei jowuot polo ka Eh. nok oluonge ga mamiye igi jachien en ng'ama Koro ma dichwo. imbi kia ni jachien en ng'a dichwo koso dhako. De en ng'ama dichwo nikech Jachien en ng'a ei dichwo?
jawuot polo ka de gin ji adek ng'at mar ang'wen ne Ba in ere kaka inyalo wacho ni jachien en dichwo koso dhako. Koro mago e ansa ariyogo. Ha?
Ah, Mago e ansa ariyogo. Ansa ariyo nang'o? Eh, donge Ne wachiel.
Eh.
ansa gin ariyo japeso wacho ni jachien en lucifer eh. gi points mage mwawinjo dong eh. waja ni be owacho ni jachien en wuoyi eh. ma, ma, ma point ne jachien wuoyi mm. koro mm. anto jachien mm. kaka ing'eyo jachien en jogi te jachien ok en dhako Jachien ok en wuoyi. Jachien jogi te. Hmm. Jogi te nade?
Jachien. Hmm.
Yaani in ng'ata ng'ata man bathi o jachien. Jachien, rini pani jachien en ang'o? Jachien en dhako gi dichwo.
Ya?
Jachien en dhako gi dichwo, ka en combined.
Eh. Ba in ang'o minyalo wacho kuom jachien ng'ama notiyo gi ng'ama miyo to ko ng'ama miyo. Ng'ama miyo ne ng'ama notigo.
Otiyo nade? Jachien otiyo gi namba miyo kode timo gi timbe moko moko winjore. Nade? Eh, eh. Mano jachien mane? Dong jachien, ne jachien kaka en jachien no bwana. An ng'ana yudo tiyo kode kanye?
Bwana ng'ana akia en jachien akia. En wayudo kiluonge ni jachien. Notiyo gi ng'ama dhako e timo. Jachien notiyo nyaka gi ng'ama wuoyi. Saa jipano ran.
Eh ba. Adwa na penji ng'e ni mm. dhano somo pile. Yeah, man to dear. Ja pesa ja school.
Mm. Nyasaye iwacho ni nochweyo wa kite. Eh. Mana dwa ni mondo nwang' ansa mar jachien neno wa. Ka nosechweyo wa kite nochweyo Adam donge. Mm. Seche matiende ni kara kite ne en kido ma dichwo. Mm. Nikech Adam dong' ne dichwo. Ere kaka ing'e ni Nyasaye en dichwo? ka tonse wacho ni ochweyowa e kite eh, eh. iwinja to seche ma nochweyowa kite cha ah. sama nochweyowa kite cha ah. nochweyo kido ma dichwo eh, ma en adam ma en adam mana en dichwo mana en dichwo koro ei kitene ah. ei kit adamni dong ka koni ng'ama wiye dakoni ng'ene dakono ok ochwe ineno bang' kosechwe wuoyi
gima gima oti wacho en adier ni nochwe dhano but kata ne ok owacho koro emomiyo ka nosechwe dhano e kite hmm. to yadame mochwe e kido ne wanong ka ne en kido madichuo eh. matin nonyisonwa ni nyasaye en kido mane madichuo to gik moko ne gin ariyo ariyo Mm. matie ni piny oting'o ariyo ariyo mm. koro ka nyasaye ne en dichuo to Nyasaye to ne en Nyasaye gi jachien. Idwa wacho ni pod jachien bende dichwo. Ah, jachien. Jogo onge kaka ne nya dak kane en gin chwo. Ne ben chwo duto. Mondo mi inwanga koro chiw sample mar dhako gi dichwo. Odugo mm. ket Eve be miduogi neno ka Eve be wapia donge. Mm. Ng'e ni mane kit nyanja. To nyanja Google rubro no ni nitiere nyako mane duonde mit sana e kind malaike mag nyasayego tibro no ni mane duonde mit kendo nower kabisa owacho ni wagogol bakbo nokona ni be anya gogol go yawo bara jogogol lakini gimo gimo tiyo wachno is okay nonuru gino moro bedo ni jogi nochwanyore Emomiyo ne gidivorce. Jachien jachien en dichwo. Eh, Jachien ok nyal bedo dichwo. Wen dine gibedo nang'o, ne gidak nang'o. Mano emomiyo noriembe nikech onge kaka de gidak gi apenji, ruoth. jachien dine odak gi Nyasaye nang'o? To Nyasaye ne dichwo. Osiepna ni be kelo wacho ni De, jachien chal ni dichwo nikech mano emomiyo ruoth noriembo jachien nikech ok ginyal riwo ot achiel to gin joma chwo te. Ruoth Ruoth en ng'ama dichuo. Jachien be ng'ama dichuo. Saji para. Adwa penjo Saji para na Nas to wach ni biro ni. Uchikuru itu kiko indarat. Ng'ari ya chiko ite. Eh, Kara koro kisewacho ni jachien en dichuo. Hmm. To jachien to obiro piny ka tok Adam osebet. Ka Adam to ne ng'a onyuol. Dong' matiend ni wa- mano e miyo, koro dhano ok ong'eyo nikech Koro Adam en miyo.
aa Mm. jachien Lucy Lucy donge miyo in ipani ka dine Dong' in ema isewacho maber ya. In be ng'eni bwana koro ipa ipimo wiwa bwana. Inyalo In nwoyo ema- gima ah, ah, wacho. eh. Inyalo nwoyo kaka wacho to chak Eh. iwach kaka wacho sani. Anyalo Nwoyo.
nuoyo. Iwacho niya, Eh.